Ero uru kamano kendo kuom rango video marwa ma en Siaya 254. Kapok i subscribe wakwayi ni mondo i subscribe kendo i ring on the notification bell mondo sa asaya mwa post video to inyalo yudo notification. Kae koro wan Mombasa kama iluongo ni Nyali Bridge. Nyali Bridge en e the longest bridge in Africa kendo obor kabisa. Ok ang'eyo borne te ni en metres adi to kata kamano mae en travel vlog manyiso ni anyisou kaka nyoche wuoth obedo kua e dala mar Mombasa ka waduogo dala mar Kisumo. Seche moko opportunities mag travelling ja biro ga koro kobiro kaka sani nobiro ni to bende wawuotho wadhi kuonde mopogore opogore. Koro mae aa Mombasa kadok dala mar Kisumo kendo sani an ei uber, uber ni iriembo katera e airport ma Mombasa. Mombasa airport iluongo ni Moi International Airport kendo udhi neno kaka ochalo. To kata kamano pogruok maduong' maneno gi Mombasa gi dala mar Nairobi kata Kisumo, Mombasa En kama okwe kendo kata obedo ni weather rach kaka sani uneno ni koth ochwe no to koyo ok ng'ich kata matin. Kendo ne wachopo e airport, Moi International Airport Mombasa kapod koth chwe. Kineno oko kanyo to ibiro neno ka koth chwe kabisa to ji be ineno ka wuotho. Kendo ka in kiny to ibiro neno ka ji ok orwako sweta kata lewni ma heavy kata lewni ma warm nikech Mombasa en kama kata ka koth chwe to pod iwinjo awinja liet. Nitiere ocean breeze moro mawuok kendo en yamo makudho mamit kendo miyo ok iwinj Sasa koyo nimewekwa ahinya. mahali unaweza leta watoto wakacheze. Oh, maybe next time nikirudi nitarudi na watoto. Sasa hii maneno ya corona ndio imeharibu vitu mingi. Mm, nimeona inakaa vizuri. Oh. Jothurwa kane wadonje airport check in ji ne onge kendo ji ne tin kabisa. Kineno iye kanyo joma check in ok ng'eny. Kaluwre gi gik matimore e piny sani, joma travel tin kabisa kendo inyalo neno. Area ni pong' ga sana. ndalo ma ne ji travel on normal days, jok moseya e tourism, jok moa kuonde mopogore opogore. Lakini kaluwore gi kaka piny dhi ineno ka ji ok ng'eny. To kata kamano gin be gitemo mark different places mondo ji otim social distancing maber. Koro ne wa check in maber ma onyiswa ni koro wanyalo donjo, wanyalo donjo ei ndege ma wa chak wuok. Koro ema kane wasedonjo to chieng'no koth ne chwe matek kaka nineno ka koth chwe seche mane wadonjo e airport, koth nomedo chwe. Koro kata obedo ni koth ne chwe jodalawa to ndege to no take off mana kaka ne ochano kendo ne take off seche ma koro owuok e ground kochako biro malo. Take off ne en bumpy matin iwinjo ka gima un e bump bump go kamano. To koyo to be ne ok ng'ich ahinya mana kaka ne asenyisou ni weather mar Mombasa ber. Koro Gine bumpy take off ni ema ne odwa duogo buoga matin to koro an ing'eyo ni an ga gi phobia mar heights koro ing'eyo ni kachako flight be chako en bumpy kendo koro obedo wach matek ahinya joka ma. To kata kamano it was fun kendo ne odhi smooth kane wasechopo e wi boche boche kuchocho mwasechopo malo kama koro ndege koro dhi adhiya mos To be koro ne gimoro amora be koro ne dhi adhiya maber, ok nwachak waneno wach moro. Ee, koro sani koro wasewuok e ground pod wadhi malo ineno ka koro piny odong' malo piny kucho cho kuma bor cha. Ok aketnie background music matin mondo inene weche gi.

Koro kama wachope ni wachiegni chopo dala mar Kisumo kendo Kisumo ne chieng' rieny to kendo koth ne honge. Emomiyo kata kineno bochego tibro neno ka gin boche marochere. Manyiso ni koro weather bo change kata lighting ineno ko change kama wantiere no manyiso ni wa approach koro another environment ma koro weather is totally totally different. Imagine iwuok kama koth chweye tichopo kama chieng' rienye ma chieng' rieny ma koro ok inya kata mana rwako sweta. Mano e gima notimore nwa kwachopo e dala mar Kisumo. Koro kata kamano the flight koro nok en bumpy kendo ne en smooth moromo ma ng'ato nyalo manage kendo ng'ato nyalo winjo maber. Bende isega travel mane iwuok kama chuodho nitiere miyoro nyaka pi kaeto iwuotho wuoth oteri kama piny otuo kichopo tichopo kichal nade? Hey! Wachopo Kisumo the cleanest city in

Haki ya heri kabisa. Kapo ki subscribe, to subscribe piny kanyo. Iwinjo? Eh.